Исәнмес! Минем исемем Хаҗия. Җәмәгать, минем үтереп Галия Бануны унисы килә. Зур сәхнәдә. Соң минем бит тышкы кыяфәт. Үтереп салган. Но только һаман да шул телгә бәйләнәләр бир, минем. Бирмиләр Галия Бану ролен. Телеңне тешләп сөйлисең, диләр. Нишләп тешлим мин мин аны? Тешләсәм, өзелеп беткән булыр ие. Ә? Телем исән, Аллага шөкер. Шуның аркасында конкурстан төшереп калдырдылар. Соң Галия бануны уйнаганда бит анда. Анда тел кирәк түгел. Анда бит хис кирәк. Хис. Ә менә миндә ул хис. Море! Менә Хәлил дөрес төбенә килеп әйме. Галибану! Дигәс, терезене ачып, Хит белән! Хәлил! Дисәмме? Зрительләр, егылыгына! Монда бит җәмәгать самый главный. Галия Бану белән Хәлил арасында хис дулкыны образоваться итергә тиеш. Ну, конечно, инде әгәр дә

Тормоз булмаса. Тормоз булса, провал. Муеныны сындырасың. Мин Галия баналарны күп уйнадым инде аны, авылда. Хәзер менә минем зур сәхнәгә чыгасым килә. Пирамидаға мәсәлән. Миңа бик күп хәлиләр эләкте.

Хәлил юк. Син кая, тормоз мин әйтәм. Мин монда! дигән нечкә тавышка аска карасам. Хәлилем тәрәз төбеннән дә тәбәнәк. Менә монда, менә монда нинди хис булырга мөмкин, җәмәгать? Менә такая Галия бану тора. И такой хәлим! Хит булмаса все инде! Провал! Ә берсендә җәмәгать шундый хәлил бар иде. Здоровый такой, бывший моряк, безнең авылга уборкага килгән иде теге. Куллары тегенең, күрәк кадерле. Зав клуб тегеңә для храбрости салып та биргән. Бер заман Көрәк кадәр куллары белән Галия апаны дип тәрәзәгә китереп сылады малай. Клуб тәрәзәсе коелып төште. Әти Бәдер өйдән чыгып качты. Мине бер кулы белән генә тышка суырып алды. Вот хис иде менә монда җәмәгать. Вот хис иде менә монда. Ралк ул хәлне бер генә тапкыр уйнап калды. Бур кебек тә ул да. Хис юк хәзерге егетләрдә. Менә әллә нинди алар шашып ярата белмиләр алар. Компьютер белән шаштылар бөтенесе дә. Җәмәгать, берсендә мин авылдагы спектакльдә Хәлилне коткарып калдым. Исмәгыйльнең пистолеты атмый. Ну, теге сәхнә артында тазикка күсәк белән сугырга тиеш кеше йоклап киткән. Исмәгыйльнең пистолеты атмый да атмый, атмый да атмый. Ну, тегеләр икесе, Хәлил белән Исмәгыйль, баскан да коткан. Торалар да торалар тегеләр, торалар да тора. Ну бит инде, җәмәгать, менә Исмәгыйльнең пистолеты атмый икән инде. Ну бит инде, хәт сугышсыннар инде тегеләр минем өчен, әйме? Юк! Торалар да торалар, торалар да, икесен ике якка суктым да ектым тегеләрнең. Исмәгыйльгә катырак эләккән, вообще тора алмады. Бүлнистә ятып чыкты. Но зато Хәлил исән калды. Спектакльнең сюжеты үзгәрде. Галиябану белән Хәлил кавыштылар. Бәхетле булдылар. Халык безгә аягүрә басып кул чапты. Соң, җәмәгать, 100 елга бер, тарихта беренче тапкыр үзебезнең авылдагы спектакльдә Галия бану белән Хәлилне кавыштырдык. Киләбез әле ул спектакль белән Казанга да. Карарга килерсез, яме? Рәхмәт!